Chibai ule vawiina kan lo review leh tura hi ai bel maw model dang hei hi chu kan review tawh orange rawng maw a sen rawnga hi chu hemi zawk hi an rawn review leh dawn a hei enge model khaw chrome anin ka hria ka hria suah loh chuan maw hei hi blade panga maw bullet leaf bullet Umm engtiat tih ka aw bullet a blade maw a bullet blade a ti ta heng ho hi chu leaf an ti mai ka hria ka sawi sual loh chuan pathum a awm ta tai chuan panga in hmu thei maw pakhat pahnih pathum pali panga maw a fim chi ania hei a lang tlang deuh hlek a ih a mawithu ah chuan a mawi a hei hi rawng var ania a rawng dum-- pawhin a awm bawk a maw in hmuh theih chuan heti lamah te pawhin hei a design ti chuanin hei hi speed pathum a awm a hei hi off na zero speed one speed two speed three in a awm a tichuan heta in timer darkar hnih thleng set na maw a awm bawk a ni hei chu ka ding kun tir avang mai mai a ni ta in hmuh theih chuanin ahh hei hi ahh-- Timer maw washing machine timer ang deuh khanin eh timer awm ta entir nana entir a on khan in entir nana speed one emaw speed two speed three apawhin dah theih a speed one ah a lo dah ta ila timer kha hei hi off na a ni ta hei a in off ta timer tah minute sawmhnih hnih khat hnih hnih hnih thum hnih li sawmli maw khatiang khan hetah minute sawmruk hetah minute sawmriat za sawmhnih thleng khan duh dan in a dah theih a ni. Chu chu a ni ta, automatic in a in count down ta. Kha kha eh washing machine kan sawi ang deuh khan in a in count down tial tial a, minute sawmli a lo set ta la kha kha i on khan a in count down tial tial a, a hniam tial tial a tawp ah a in off ta, automatic in a in off thei ti na a nih chu in duh ang timer ah in set hunah minute sawmli set chuan minute sawmli hnuah in off ang a, darkar hnih set chuan darkar hnih hnuah a in off dawn tih na. a ni a tichuan chu lovah chuanin hemi bik a hi heti lama hnung teiin a nen ila a design engkim a hi a mawi khawp mai ahh chu lova kan han sawi leh duh ah chu ih a ruk tein ka rawn sawi anga ahh hemi model bik a hi leh kan experience danah chuanin hetiang ho ai hian hetiang bullet maw a bullet engtia a tih kha a bullet fan ah maw. ah hetiang a sin chi a panga awmah hi inti deuh kher mai ang a mizo tawng takin hetiang ho hi a thawt lamah hian tlemin a thawn a hretin ka hria a a zawih thu ah te kha chuan a inang tlang vek a mahse a thawt nat zawngah hian a thawn na deuh hret a hei hi a thawn na lutuk a ni eng brand pawh Bajaj hei zawh chhung kimah kha an tha vel vek duhthusam a tha thaw tha a ni amah zawh hi a thaw tha leh zual a leh zual tawh hei hi a tha lo ve tiin a lang a hei hi a tha a hei hi a tha leh zual tiin a nih chu aw. leh zual a zawng khan hemi a hi chu chu a ni a, hei hi a tha khawp mai a duhthusam in a tha tih ila kan sawi sual awm love tih chu a kan paus lawk anga a thawt dan te kan in chhin anga awle chibai ula khup pu a ni ta tin hei in hmuh theih ang mak tha ve nei deuh chu a fim a lang tlang a a blade a khup hmuh ve thei miah loh mai a ni tawng in hre chiang thei maw a hma zawnah hian. khat hianin ka thawt tir a microphone a rawn chhem ta a a ri beng chheng tu ah chuanin kan sawi duh chu a beng chheng miah loh nia hei phone hi a fan hma zawkna ka dah vang a bra a microphone a kha a rawn chhem ri eh mai thei a amaherawh chu mihring bengin a hriat phak ang zawng a beng chheng tu ah kha chuanin a beng chheng miah loh a heti zawnga dah phei chuan hei heti ram atanga kan dah phei chuan thawm in hre lo mai thei hetah phei chuan maw mihring beng aia ih he mi phone microphone ina ri a va.

Hei timer ngai lo pawn duh chuan a on thei reng hei speed one hei speed two hei speed three te hian timer heta on a indah khi chuanin timer lo timer in hmang lo tina te hian a in on char char dawn ta a ni timer in hman duh chuanin hetlai hi in her tang ati hian minute sawmli a idah ta tikhan a in count down ta char char ta minute sawmli ral hnuah ti hian a rawn ral tial tial rawn lal tial tial washing machine ah ta hian automatic in a rawn in off ta mai ta a ni ka ka maw amaherawhchu timer hmang lova. in on duh chuanin heta onah hian in select ang a tikhan hei hi chuanin tikhan in duh speed in tia ka hetah hi chuanin timer a hmang lo hrim hrim a a in on char char dawn nang mahni ina ih in off te a nih loh chuan maw in off te a nih loh chuanin a in on char char dawn a timer in hman duh chuan hetah hei hei minute sawmhnih a ni ta hei minute sawmli minute sawmhnih sawmthum hei sawmthum a ni ta hei hnih nga vel a nih ka ring atiang khanin englo thei mai ta hetah darkar hnih maw minute za sawmhnih eih hian ti khan darkar hnih thleng kha maw a han set thei ni maw hei hi ti chuanin kha kha a nih dan tlangpui ni ta a tlai hi off ka ni ta ti khanin eh timer set dan tlangpuia chu a ni a tha khawp mai hei hi a that ve timer a thatna chu in an ti la entir nana mahni fate ni maw naupang a nia maw zanah te pawh lo ni se han chhuah san duh a thil lo chhem tir a. Zan khua emaw aah ni leng a lo in on hlauh palh pawh a timer han set mai a khen tir nan a tunah mahni fate emaw tui emaw a nih loh pawn thil pawh lo lo chhem tir duh ta ila chhuah a san duh si thawmhnaw te pawh lo chhem ro tir emaw thil engemaw lo chhem daih tir lo duh pawhin maw chhuah a san ngai si a lo in chhem reng a lo in on reng a current kan ui chuanin maw tiang khanin automatic khan hetah a timer kha kan han set ang a zanah te pawh maw entir nana zan lamah chuan tiraw khua lo lum lai chuanin zan dar sawm pahnih darkhat Dar hnih chho tleng te pawh tikhanin dar kua dar sawm thleng mihring tun lai chuan kan meng ta tikhan kan un ta a, a meng rei tan phei chuan hetah zing lam dar hnih dar thum chhoah chuan boruak a vote ta ni khang hunah kha chuan zan khuai in on kan duh loh pawhin timer dar kar hnih kan set ang a automatic in zan rei a in off ta mai dawn ta ni ka kha a that ve leh na ni ta timer awm a hi maw tikhan dar kar hnih lo pawh minute sawm panga minute sawm sawm hnih maw tiang khan duh ang khanin a set thei vek na lai a kha a tangkai na. a ni a, a mawi pawh a mawi a, a thawt pawh a thaw tha khawp mai, duhthusam a tha a ni e.